Atutan kan i ruah ding cu zeidah a si lai ti si ahcun hlanlio kan pi kan pu hna nih ruah a sur tikah cu caan i ruah a surmi cucu bantuk cu a si timi hmelchunhnak an rak ngeihmi kong kha tutan ah kan i sial hna lai i pipu le pupa kongah khan A vun buaimi tete kha kan um pah tikah khan ka duh paoh in khan ka vun hman ko lai i pipu ka ti zongah pupa ka ti zongah hlanlio kong kha a chim tinak tu kha rak theithiam u law hika zawn khan ka duh ahcun pipu ka ti ko lai ka duh ahcun pupa ti zong kha ka vun ti ko lai i i hlanlio kong paoh kan vun chimmi zawn kha pipu pupa ti bantuk kha kan hman duh hnawhchanmi a si ti zong kha hika nan vun theithiamnak lai ding zong kha Pakhatnak bik ah khan vun in theihter ta ka duh i a buaimi te nan vun um pah caah khan hi hika zawn ah hin atutan ah zeidah chim ka duh ti si ahcun ruah phun hleihnih an ngeihnak kong kha a si lei i ruah phun hleihnih hmelchunhnak hlanlio kan pi kan pu hna nih an rak ngeihmi kong kha atutan ah share ding ah kan rak duhmi kha a si i hihi kan vun thawk hlan te ah Tuahkel ka chim lengmang i a sip zong a sip ngai cang lai hna nain hi a zeikhom si zongah hi bantuk kong theih hngalh na duh ve a si ahcun hi kan YouTube hi subscribe rak tuah ve ti kha a hmasa bik ah khan sawm kan duh i a uar phun na si ahcun subscribe tuah khawh a si i a uar lo phun na si ahcun tuah lo khawh zong a si ti kha hika zawn ah hmasa bik a vun in theihter ka duh. Hihi bantuk kong kan chimnak a ruang cu Hlan lio kan tuanbia le kan nunphung le kan holh kan ca vialte hi chanthar mino hna nih a ṭhangtharmi ngakchia te, kha vialte a ṭhang liomi cuahmah, a chang cuahmah liomi mino hna nih khan kan nunphung, kan holh le kan ca le kan tuanbia kha kan philhthlau nakhnga lo ding caah hika hin kan i tinh bikmi kha a si. Cucaah cun hika zawn ah hin kan rak chim lengmangnak kha a si. Kan nunphung kong a si, kan tuanbia kong a si. Hi tampi a kan chim ciami zong kha um cang i A hnu zong pehzulh tein kan chim lengmang lai ti kha ka zawn ah hin theihter ta ko nan duh i cu kan chimmi na theih khawh lengmang nakhnga ding ca YouTube kha subscribe rak tuah law bell icon te zong kha rak hmet ve law cun video thar tete kan tuahmi na hmuh ve lai ti kha hmasa bik ah vun nan theihter ta duhmi si. A si ahcun kan program kan thawk hna lai i Hlanlio kan pi kan pu hna nih hin ruah a sur tikah hin a phunphun in hmelchunhnak an nei. Hi tahchunhnak ah ngata an fuan lai ti bantuk hna ruah a surmi khi ngata fuan lai ding ruah a si ti bantuk khi hmelchunhnak an ngeihmi um. Hi cucu a phun in phun hleihnih an ṭhenmi si i a phun khatnak cu zeidah a si kan ti si ahcun, Khuaruah thawh ti si. I khuaruah thawh timi cu zeidah a si kan ti si ahcun ṭhal ca nih a surmi ruah a fak taktakmi khi a si i rial zong aa tel chih an ti. I khuri le ṭotho nih a zulh tawn i cucu furruah thawh ti kha a sullam taktak cu a si nain chim tik ahcun khuaruah thawh ti khan chimmi kha a si. Hi khuaruah thawh phunkhatnak cu a si. Cun a phun hnihnak cu zeidah a si kan ti si ahcun khuh-it, ruah-it an ti. Hi cucu khuait ruah it an timi cu a si ti cun ruah kha siamsiam tein a sur nain a ngol bak lo. Zarh khat zarh hnih te hna kha a sur a sau taktak kha zei kan ti lai han lo in khan pehtlai te khan a sur peng cucu khuait an ti silole ruah it an ti i hi khua cu khuait timi cu khua ih cu um bel lo caah khan Ruah a it te ruahpi kha ngol loin it loin a sur ti duhnak a sullam khi a si. Hi cucu a phunhnihnak a si. Cun a pathumnak cu zeidah an ti rih kan ti cu cun thlaihnem an ti. Thlaihnem ruah. Hi thlaihnem ruah timi cu zei a si ti cun thlaikheu tete, cinthlak tete an tuhmi hna an hung kheu i cucu an kheumi tete cu ni nih a vun lin tuk hna i mah caan te a vun surmi kha siamsiam ten ruah a vun surmi kha thlaihnem ruah an timi kha a si. Cun a phun linak cu zei dah a si kan ti si ahcun thingthei ruah ti. Thingthei ruah kan timi cu pau a vun chuah i pau a vun chuah lai i ruah fak pipi a vun surmi kha a si. Hi cucu thingthei pawl an vun semka hrawnghrang tete ahkhan A vun surmi kha a si i cucu thingthei te a ṭhanngannak hnga ding caah khan a surmi ruah a si ti kha an rak ruahmi a si. Cucu thingthei ruah tiah an timi a si. Cun korsial, korsial ruah an ti. Korsial timi cu ngatafuan Ngatafuan tim cu hna kha fa an hrin lai ah khan a thei lomi kan um sual ah teh fa a ti an tit lai ah khan zei kan ti lai a bupi in an um cu an ummi a si. Cucu ngata ti kha a si. Cucu ngatafuan timi cu anmah dangtein tiva te ah khan a bubu in khan an kai i an ti kha an tit. Hi cucu Ngatafuan timi an kai lai nak ding caah khan cucu ruah kha fakpi a sur i cucu ngatakor sial an ti. Nga a kai lai nak ding te a ti tit lai nak ding tiva kha ruahpi nih khan a vun tlengmi aa tiva kor kha a vun sial piak mi hna ah khan ngata kha an hung fuan. Cucu aa Na takor ruah an timi a si. Kor sial te kor sial ruah an timi kha a si. Cun kor tleng ruah an ti ṭhan. Cucu na ta a fuanmi a vun dih hnuah khan zei ka ti lai, ruahpi kha a vung sur i fak ngai in cucu nga fa tete a vun keuhmi hna zong kha cucu ti nih cun a vun kalpi dih hna. Cucu An ti duhmi cu kawr sial te kawr tleng, kawr tleng sorry kawr tleng ti si. An hmasa deuh cu kawr sial ruah a ti si i ngata an phuan hlan ah a surmi kha kawr sial ti a si i ngata an vun fuan hnu te nga an vun keuh hnu an vun zeitin ti lai ngakfa An vun keuh hnu i a surmi ruah kha kawrtleng ruah timi kha a si. Cun kaa ah khin cang-ai ruah an ti. Hi cang-ai ruah timi cu zei dih a si kan ti si ahcun hi cang-ai, cerh cang-ai hi zei kan ti lai mah ruahpi a vun surmi khan cerh cang-ai kha an vawr, an vun vawrh i cu ahcun cerh chungah khan an vun tlak lio kha a si. Cucu Cang-ai ruah an timi a si. Cang-ai cerh i an tlak lio caan i a surmi ruah kan ti lai cu a fawinak cun cucu cang-ai ruah an timi kha a si. Cun ramthat ai uam an ti. Ramthat ai uam. Ramthat ai uam timi cu October, November hrawnghrang i a surmi kha a si i Hi kenkhat lei ah a sur, kenkhat lei ah a han ti bantuk kha a si. Hi chum min meipi nih khan a zel i cucu kenkhat lei a surnak pawl kha hramh vialte kha a vun uam, a vun thah hna i cucu ramthat ai uam an timi ruah kha a si. A bik in October na vun baat hrawnghrang khin ramthat ai uam ruah timi cu a sur tawnmi kha a si. Cun phaizawng par ruah an ti. Phaizawng par ruah zong hi Phaizawng a par lio te phiawng kan ti lai cu. Chengchek phundang in cucu a par lio i a surmi kha a si. Hi phiawng a par lio hrawnghrang cu December hrawnghrang kha a si i November thla dongh lei December, January thla hrawnghrang tiang khi phiawng a par i cucu Phayawng a par lio a surmi cu phayawng ruah an ti. Phayawng par ruah ti. Cun a pahranak cu ruahchia ti kha a si i, ruahchia an timi hi zeitik caan dah a sur kan ti si ahcun khuasik caan laifang bak ah khin a surmi kha a si. I ruahhlang ti zong an ti i, cucu Ruahhlang an tim caah it lomi tinak kha a si. I ruahpi kha a sur i a saupi kha zeitin ti lai a sur lo. Asinain balte cucu ruah cu khuasik laifang, khuasik lingcing i a surmi ruah kha a si i a min ah ruahchia an timi kha a si. Cun a palhlei khatnak cu ṭhuangruah an timi kha a si. Hi ṭhuang zong hi khuasik ah khin a par deuhmi kha a si. Ṭhuang a par lio caan ah khan a surmi ruah kha a si i zei kan ti lai, hi cucu ṭhuang kan timi a vun par lio caan ah a vun surmi ruah kha a kik ngaimi kha a si. A kik taktak. Hi khuari hna zong kha khuari le ṭek tibantuk hna zong nih khan a vun zulh ve tawnmi kha a si. Hi khuasik dih lai caan i a surmi ruahlang ti zong khin ti khawh a si. Hi khuasik ah a surmi si nain khuasik a vun dih lai hrawnghrang khi ṭhuangruah a surmi cu a si. Cun kangveng ruah ti zong a um rih. Hi cucu kangveng timi cu innkang meiṭet a um. A vun um i a vun surmi kha a si. Hi innkang meiṭet cu a bik in hlan lio ahcun ṭhal deuh ahhin innkang meiṭet a um bik. A ruang cu hlan lio cu caanpheo inn a um lo tikah, tlakrawh inn a um lo tikah, dih in, lai lei ahcun dih inn te Faihhrem inn te bantuk tete kha an si tikah i thlahphoih sual le cubantuk tete cu inn a rak kang tawn i cucu a kangh tawn tikah ruahpi nih khan a run nenh tawn i cucu kangveng rua an timi kha a si. Hi cucu ruah phun hleihnih an ngeihmi kha a si. Hi kanmah le kan pengtlang hoih in khan ruah kha a phunphun a um kho men. Tahchunhnak ah, hika cauk chungah an ṭial lomi ratte ruah, ratpi ruah ti bantuk te hna zong kha a um i ratte, ratpi timi cu hramh a ruang in a ummi kha a si. Cu bantuk an par caan ahcun ruah fakpi a sur ti bantuk, ṭhuang ruah ti bantuk Amah le phunphun in kanmah le kan pengtlang hoih ning cio in kan ruahpi kha a phunphun a um kho men. Asinain belte a tlangpi in Hakha nih kan ti lai cu Hakha nih ruah a phun in an ṭhenmi cu phun hleihnih te hlanlio kan pipu kan nupa hna nih an ṭhenmi ruah cu phun hleihnih a um i cucu a tlangpi in Cucu kan vun chim mi phun hleihnih cu an si. I khuari te hna zong hi phun ruk a um. Hawi ti bantuk aa nithla ngiatnak phun sarih te bantuk te hna, cun caan ngiatnak phun sarih timi te hna zong kha hi cauk chungah kan tuanbia chungah tampi an kan ṭialpiak mi um. Khi vialte hna zong kha a hnu video ah kan rak chim ṭhan te hna lai i hi hi bantuk kong tete Laimi nih kan ngaih mi, kan nunphung le kan culture te cun kan tuanbia tete kha Theih na duh ve a si ahcun YouTube ah khan subscribe rak tuah ve law na rak ka leng tawn ve ti kha ka hen. A donghnak bik ah vun in sawm vun in cah kan duhmi si. A hnu video tu ah kan i tong ṭhan te hna lai. Bye.